Salam ildeşler. Öz aramyzdaky podkastymyza hoş geldiňiz. Bu günki sanymyzda Akmyrat Tüýliýew. Akmyrat, hoş geldiň podkastymyza. Salam aleýkum.
Aleýkum salam. Özüň hakynda birazajyk Akmyrat tanyş etseň bize.
Salam, men Akmyrat, Akmyrat Tüýliýew. Men aşgabatly. Men Nýu-Ýorkda ýaşaýan. Men özüm prodýuser bolup işleýän bärde. Kino ugrundan prodýuser bolup işleýärdim. Şu wagt indi art we tehnologiýa arasynda işleýän. Wirtualnyý realnost diýdi, şon ýaly zatlar etýän.
Bary. Bärde okuwyňyzy bärde gutardyňyzmy? Amerikada gutardyňyzmy? Haýsy Hawa. okuwda gutardyňyz? Men bärik Flax programma bilen gelipdim, okuw boýunça. Mekdepde bir ýyl okadym. Iki müň ýedinji, iki müň sekizinji ýyla çenli. Onnoň men Türkmenistana gaýtdym. Onnoň aňyrda mekdep gutaryp, onnoň dolanyp bärik Savannah SCAD diýen uniwersitetde okadym, Kinugurdan. SCAD diýmek, Savannah College of Art and Design, sungat we dizaýn boýunça uniwersitet, Savannah, Jorjiýada. Şo taýda men Kinugurundan okadym. Bir topar kompaniýalarda işledim. Cartoon Network diýen telekanalda işledim. TBS, TNT, onnoň Coca-Cola üçin. Sprite reklamasyny ýasadym. Dokumentalnyý kinolarda işledim, uly kinolarda işledim. Onnoň men Türkmenistana gidip aňyrda DPS reklamlar agentstwy bilen işleşdim. Ýene-de yzyma gaýtdymda, onnoň Nýu-Ýork uniwersitetde Tisch School of the Arts diýen fakultetde magistraturamy gutardym. Aňyrda sungat we tehnologiýa boýunça okadym, masters. Wagt indi şondan bäri işläp ýörün.
Seni şu sungat, kino ugruna gönükdiren zat näme boldy? Maşgaladan gelýän bir zat barmy şon ýaly ýa-da seň özüň kiçilikden bir Höwes. höwesiň bardymy? Seni ur- urup duran zat näme boldy şo bilen baglanyşykly? Hä. Aýdyp geçseň biraz. Men çynymy aýtsam, kiçiligimden men üç ýaşymdan bäri hem surat çekip dördüm. Ýöne alty-ýedi ýaşymda men kakama diýdim, Kaka, men skripka oýnasym gelýär diýdim-de. Onnoň kakam diýdi, Ýok, skripka gitme. Kakam kompozitor, ol aňyrda konserwatoriýada işleýär. Belli kompozitor sazlary çalynýar, Suhan Tüýliýew. Meň doganym Maýa Tüýliýewa, ol hem pianist. Onnoň men pikir etýärdim, menem şo saza giresim gelýär diýip pikir etdim. Ýöne kakam diýdi, Ýo, ýo, saza girme. Onnoň menem bolýar diýdim, çeperçilige girdim onnoň. On ýaşymda men Bäşim Nuraly adyndaky çeperçilik mekdebe girdim. Şo taýda men dört ýyllap nakgaşlygy öwrendim. Şo taýda okap ýörkäm, Biraz iki iki sany zat men öwrendim. Bira men ýöke özüm işlemäge men halamok. Maňa collaboration gerek. Men adamlar bilen işleşesim gelýä. Men özüm döredijiligiň adamy ýöne men adamlar bilen işleşmesem maňa kyn bolýa. Onnoň sen surat çekseň ýa nakaş bolsaň ýöke özüň işlemeli. Onnoň şo wagt eýýäm men pikir etdim. Hä onda belki men näme etsemkäm belki kino girsem men eýýäm adamlar bilen işleşip bilen diýip pikir edipdim. Ýöne men kino barada hiç zat bilemokdym. Türkmenistanda-da kino ugrundan, bizde bar bölümler, medeniýet institutda, aňyrda telewideniýe ugrundan bölümler bar. Ýöne kino ugurdan entek o wagtlar ýokdy, öýtýän onuň men kino öwrenesim gelse, onda men iňlis dilini öwrenip Amerika gitmeli diýip şonda pikir etdim-dä. Onnoň şo, şondan bäri onnoň men kino ödesim gelýär diýip ýördüm. Ýöne şo wagtlar men çynymy aýtsam näme etjek, Men kino nämedigini bilemokdym, prodýuser näme etýänini men bilemokdym, režissýoryň işi nämedigini meň kelläme-de gelenokdy-da, şo zatlara men düşünemokdym. Onnoň eýýäm men Sawanna uniwersitete giremde, aňyrda eýýäm men öwrenip başlamda, şonda men düşündim, hä, bu iş şunýaly eken diýip, şonda eýýäm bilip galdym-da. Ýöne oňa çenli men hiç zat bilemokdym. Maşgalamda hiç kim kino ýasanok. Bu zatlar köp kişi maňa diýýärdi, Näme üçin kino gitjek bolýaň? Bizde näme kino industriýa barmy? Sen näme etjek? diýip. Köp klasdaşlarymam diýýärdi, Sen näme dälimi? diýip maňa. Nämä gerek kino okamaga? Onuň. Indi görüm. Ýa şony okaýanam kän bolmansoň belki şo. O wagt hiç kimem ýokdy. Kino okaýan adam ýokdy. Meň-ä, meň-ä kelläme gelenok şu wagt näme, kim okaýanyny. Ejem-kakamam diýipdiler, Näme üçin sen çeperçilikden çykjak bolýaň? O wagtlar eýäm meň suratlarymy sergilerde görkezýärdiler. Men Indiýada kümüş medal utupdym suratyma. Kalendarlarda meň suratlarymy goýýardylar. Meň işlerim gowy görülýärdi-dä, köp kişi halaýardy meň işlerimi. Men özümem gowy görýän, şu barada men küýseýän çynymy aýtsam. Ýöne men ýöne özüm işläp bilemok. Men adamlar bilen işleşesim gelýär-dä, şonuň üçin men kino girdm. Dary.
Onsoň, meselem, ýaňy okan uniwersitetleň aýdyp geçdiň, masteriňi NYU-da diýdiň. Meselem, skat uniwersiteti saýlamagyň bir sebäbi badymy? Näme üçin NYU-a gelmegiň bir sebäbi badymy? Onam bir aýdyp geçäýseň. Hawa.
Men mekdebe gidemde flaks boýunça Kentakide okadym. Aňyrda-da çeperçilik bir sapak bardy-da. Meň mugallymym diýdi, Akmyrat, seň suratlaryň ýaman gowy, sen skada gitmeli diýip maňa aýtdy. Menem diýýän, SCAD näme? Men-ä eşdemok uniwersitet barada. Olam diýdi, Sen hökman şo SCAD-a giräýmeli. Men saňa rekomendasiýa ýazjak, näme-näme. No, şeýdip nem etdi-dä. Onnoň maňa şo SCAD barada broşurany alyp berdi. Onnoň men Türkmenistana baramda, men kino boýunça seredip başlamda, seretsem, SCAD top fifteen film schools in the world diýip çykýan, dünýäde on bäş, on bäşe girýän eken-dä. Ondan men pikir etdim, aý, bolýa, oňa-da tabşyryp göreýin diýip pikir etdim. Ondan Los-Anjelesde USC programmasyna men tabşyrdym, başga bir uniwersitetlere-de tabşyrdym. Ondan maňa Scott full scholarship berdi. Olaram her ýyl diňe bir okuwça prezidentskiý scholarship, stipendiýa berýän uniwersitet, diňe bir stipendiýa berýärler her ýyl. Şu ýylam şolar maňa berdi. Men tabşyramda öz suratlarymy iberdim. Şo çeperçilik mekdepde çeken suratlarymy, ondan baýrak alan suratlarymy men iberemde, şo suratlarymy halap, olar maňa prezidentskiý stipendiýa berdiler-de. O stipendiýada bütin şo okuwymy alyp, neme töledi. Ýöne men özüm. Ýigrimi sagat işläp, eýýäm öz ýaşaýşyma zadyma özüm tölemeli boldum-da. Ýöne. Hünäre görä aslynda saýlaýarlar-da, aňyrda diňe beýleki zatlar däl, SAT zat däl-de, hünäre görä. Aňyrda-da men SAT-de etdim. SAT-iň kän erbedem däldi, sebäbi men matematika boýunça gowy. Meň meň matematika höwesim uly. Şoň üçin SAT-im kän erbet bolmady. Ýöne olar, hawa, şo portfolioňa seretýärler.
NYU bilen baglanyşykly gelme sebäbiňiz barmy? Belli bir bölüm barmy? Isleýän gitmek isleýän zadyňyz barmy? Meselem, ýa aýdyp geçdiňiz-de, şo VR diýdiňiz, meselem, şo ugura özüňiz gönükmek islediňizmi, şo sebäpden şo tak gitdiňmi? Ony gitme sebäbiň nämedi NYU? Häzir bir men.
Arwaja we Arslana sag bolsun aýdýar. Bizi bu gün myhman eden üçin.
Got to go çaýma. Men kofe shoplara gidip çay alyan.
Öňde de yakın eken aracık yani. Ha o kan kandaşlar. Neme Men çynymy aýtsam, Masters-a men tabşyrjak däldim. Sebäbi kino ugrundan okasaň, Masters eýýäm gerek däl. Sebäbi kino diýilýän zat eýýäm işläp başlamaly. Näçe çaltrak işe başlasaň, has gowy bolýar. Sebäbi kino industriýada tanyşy bolmaly, network etmeli, hawa, Tanyş diýemde-de, neme, ina, kakamyň bir dosty, on ýaly zat däl. Sen işläp, tanyşmol-a adamlary, onnoň şeýdip öz tejribäňi gazanaňda, eýýäm adamlar, hä, şol oglan gowy işleýän eken ýa şu gyz gowy işleýän eken diýip, onnoň seni işe çagyryp başlaýarlar. Onnoň sen uniwersitete girip, uniwersitetde okap ýörkäň, başga adamlar eýýäm tejribe gazanyp, o, ýokaryk galyp gitýärler-dä. Onnoň men, ina, dört ýylymy gutardym Skatda, onnoň eýýäm men işläp başladym. Onnoň men pikir etdim, Maňa masters gerekkä, men indi işlemeli, işläbem ýokaryk galmaly diýip pikir edip ýördüm-dä. Ýöne men kino eýýäm okap ýörkäm, meň bir pikirlem başlady-da, ina, belki kinolar başgarak bolup biler gelejekde. Belki olar adamlaryň niräk seretýänini bilip biler, onuň şo niräk seretýänini bilip, belki özüni çalşyp biler ýa-da belki kinolar seň ýürek urşuňy Ýa-da seň nädip dem alşyňy bilip bilse, ýa-da belki seň medeniýediň barada bilse, ine sen türkmenmi ýa sen amerikanmy ýa sen nireden bolsaň, belki şoňa görä eýýäm öz kinolary belki özleri çalşyp biler-dä, şon ýaly pikirlem bardy. Onnoň men skaty okap ýörkäm men öz dostlaryma aýdyp başladym, ine şun ýaly meň pikirlem bar, belki birnäçe belki ekran bolsa daşyňda eýýäm Diňe bir ekran nalem, belki ýokarda ekran bar, belki bärde ekran, bärde ekran, aşakda belki ekran bardyr, belki sen her kino diňe bir adam üçin edilen, şon ýaly pikirlema, ondan belki şo kinolar seň gözüň niräk seretýänini bilip şo zatlary belki kino ýam çalşar özüni diýip pikir aýdyp ýörün da. Näçe ýylyň gürrüňi Akmyrat?
Meselem näçe ýyl öň, näçe ýylyň öň gürrüňi şu meselem? Men bu zatlary eýýäm. On ýylamy, on ýyl mundan ozal. Şo wagtky zady diýip pikirlenjek bolýan arada. On üç ýyl. On üç ýyl. Çynymy aýtsam, men wara çeperçilik mekdepde wagtym bu zatlary pikir edip gördüm. Sebäbi men pikir etýärdim, ina men suratlarymy çekýän, sergilerde görkezýärler, onnoň adamlar sergä baranda, ina bir statistika bar, adamlar muzeýe, sergä gidende, Suratlara üç sekunt seredip, ondan gitýärler. Her Dogry, men şony edýän. Her surata, hawa, et, hemme kişiň etýän zady. Story, story paýlaşýan. Ol hemme kişiň hem etýän zady. Olar bara kino sereden, uý, kino diýýän. Na, muzeýe gidenlerinde näme bolsun, na, bir çeper bir zat bolsun, üç sekunt seretýärler, ondan, hä diýip, ondan geç. diýerler-de. Ondan men pikir etýän, baý bo, men bara 3 aý bäri işläp ýören zadymy, üçini bara bir gowy edip bir ýüregimi siňdiren bir işimi 3 ta 3 min 3 sekunt seredip ondan ol ne bir zat etdimi ýa çalyşdymy seni ýa näme etdi bu? Meň işim wapşe oň bir nemesi barmy? Näme diýilýär? What's the point? Şoň ýaly pikirler bardy, ondan men pikir etdim, näm, belki meň suratlam sergilerde özleri bir tigirli gezip size size seretse üç sekunt. Ine, meň meň çeken suratlam siziň ýüzüňe seredip üç sekunt tanap, ondan geçgitse nähili bolarka? Siziň nähili duýgularyňyz bolar? Şon ýaly pikirlerim bardy şo wagt. Ondan men kino geçemde, kinoda-da şon ýaly bir duýgy bardy. Men pikir etdim, Be, adamlar ina gelýär kino, seretýär, ondan gitýär. Käwagt adamlar kino bolup durka-da gitýär. Halam, halamok diýip. Ýa-da, näme, telewizor görüp otyrkaňyz, käwagt, Aý, bu la, Kän gowy däl eken diýip kanaly neme çalyşýalar hä. Ondan men pikir etdim bärde bir bir zada ýetenok. There is a disconnect. Bir bir bir zat bärde bolmaly. Nä men düşünemok. Ondan hem çynymy aýtsam ki çepeçilikden soň men göni kino gitmän bir tans ansamble girdim men. Tank zadyňam bar. Merjen däneleri zady. Men Aşabatda.
Tank tank backgroundyňam bar da onda. Hawa.
Men men Aşabatda neme Gratsiýa diýen ansambla girdim. Çynymy aýtsam men pikir etdim. Men şu çepeçilik mekdebi gutaramsoň men gaty özümi näme diýilýär lonely. Ýalňyz.
Ýalň, ýalň.
Ýalňyz duýýan. Ýalňyz duýýardym. Sebäbi men dört ýyllap bira mekdep atnaýardym, hemem çeperçilik mekdep atnaýardym her gün. Meň dostlam ýok. Öýe baramda diňe öýüş. Adamlar bilen hiç bir neme ta görşemok. Onnoň dört ýyldan soň men diýdim, maňa bir zat, başga bir zat gerek. Maňa bir adamlar bilen. Men işleşmeli, men adamlar bilen neme etmeli, belki tansa gideýin diýip pikir etdim-de. Men-ä o wagt eýýäm bilýärdim men kino gitjegimi, ýöne men o wagt iňlis dilini bilemokdym, onnoň men pikir etdim, hä, paka men iňlis dilini öwrenýänçäm, şu wagt tansa gireli. Ýöne men pikir etdim, tans serýozny zat däl, men ony ýöne bir özüm üçin etjekdim-de. Onnoň ansambla girdim welin, olar bir çyn ansambl eken. Her paradlarda çykyş etýän ansambl. Her gün gatnamaly. Gijä çel desen tansyk etmeli, öwrenmeli. Ýylyň soňunda eýýäm näçe sany tam çaça diýdi, wals, ýene aý her hili tanslary öwrendim. Men şo tansy öwrenemde, men bir zady öwrendim. Tansçy bilen şo görüjiler, şolaryň arasynda bir zat, bir energiýa bar. Görüjiler bilen bir baglanyşyk bar. Duýgyny geçirip bilýäň diýäň-de garşydaş. Şo duýgam, eliň bilen duýup boljak bir energiýa bar şo taýda. Men ony bar-a düşünirmem bilemok çynymy aýtsam. Ýöne ony etmeseň bir hili bilibem boljakkä-dä. Men çynymy aýtsam öň görýärdim-dä, indi interwýular görýän. Köp Lady Gaga diýdi ýa ýene bir uly aktýorlar zatlar diýýärdi ina men men çykyş edemde men öz nemelem ina görjülem üçin etýän şony diýip aýtýardylar da menem diýýän be näme diýýäňaý bilip tatjak bolup aýtýan zatlar bolaýmasa diýip ondan men tanşy boldum bolyn men düşündim şoňa hä ýok çyndanam şo Hakykatdanam şon ýa zat bardy. Hakykatdanam şo zat bar eken. Onnoň şo zat, şo energiýamy ýa näme zat, şol seni bir hili seň tansyňam üýtgetýä, şol energiýa olaram, görüjileräm üýtgetýä. Bir bir hili bir gaty bir gyzykly bir zat eken-dä. Onnoň men kino gidem kino edip başlamda men Şo duýgyny ýitirdim ýene-de. Onnoň men pikir etdim, be, şo duýgyny nädip tapyp bolarka, nädip şony alyp şo kinoň içine-de salyp bolarka diýip pikir edip başlapdym-da. Şonda men, hä, belki, ekran diňe bir bolman, belki, birnäçe ekran bolsun. Belki, men seniň niräk görýäniňi seredip bilsem, belki, şo energiýany tutup bolar. Ýa-da men Seň dem alşyňy bilsem, belki, bir zat edip bolar. Şoň, şon ýaly pikirler eýýäm iki müň dokuzynjy ýylda eýýäm pikir edip başlapdym. Şo wagt şu industriýada şon ýaly zat bardymy özi? Başlapdym, indi şu wagt indi bar-da zadymyz, ýöne iki müň dokuzlarda şon ýaly bir zatlar. Şo zatlary men çynymy aýtsam, men bilemokdym. Men köp dostlaryma aýtdym. Professorlama-da aýdyp gördüm. Meň dostlaram diýdi, Akmyrat, bu zatlar-a. Ýene-de maňa, men diýdim-ä, men kino girjek diýemde, maňa köp klasdaşlarym diýipdi, sen näme dälimi diýip. Maňa indi kino klasdaşlarym diýip başlady, sen näme dälimi diýip. Şo bir industriýaň içinde gezip görenler. Şo bir industriýaň içinde gezip görenler diýýä. Olaram ynanyp bilemok. Hawa, ýok, maňa neme, meň bir bir gowy dostum bar, Geýb. Ol diýdi maňa, Akmyrat, sen gaty zehinli prodýuser. By seň diýýän zatlaňňy goý bolsun eýt. Bu zatlary aýdyp ýörme başga adamlara, adamlar sen dälmikäň diýer. Gowusy sen özüň prodýuser bolup işle, Los Anjelese git, gowy işle, onnoň Iki müň dokuzda şul. Iki müň onunjy, on birinji ýylda ol maňa diýipdi-dä şon ýaly zatlary. Menem ýo, aý bor, onnoň pikir etdim. Onnoň men, aý bor, on ýaly zatlar ýokmyka diýip pikir etdim-de. Onnoň işläp başladym prodýuser bolup. Onnoň Aşgabada gidemde men Aşgabatda eýýäm işläp başladym şo TPS bilen şo bölümi açdym wideo bölümi. Aşgabatda men bir adam duşdum. Şo wagt ABŞ-yň ilçihanasynda bir olar bir adam getirdiler Amerikadan onuň bir marketing bir nemesi bar firmasy bar Bostonda ýa Bostunymy, nämemi? Onnoň ol gelende, ol maňa, men oňa diýdim, hä, menem kino zat etýän diýdim. Olam, hä, kofişekmi, men Aşgabatda wagtym diýdi-de. Onnoň baryp şo Oguzken, Oguzkentde otelde oň bilen çaýlaşdyk. Onnoň men oňa diýdim, çynymy aýtsam, meň şu bir pikirlem bar diýdim, köp kişi maňa men däli diýip aýtýarlar, ýöne men saňa-da bir aýdyp göreýin diýdim-de. Belki näme diýýänkäň, neme bir diýip göreýin diýip onnoň aýtsam, Ol ýigidi, Hä, sen bilýäňmi, MIT-de bir sungat we tehnologiýa boýunça bölüm bar, MIT Media Lab diýen bir bölüm bar diýdi. Sen şo MIT Media Lab-y görüp, näme, seredip gör diýdi. Onnoňam NYU-da-da şoňa meňzeş bir bölüm bar diýdi, oňam ady ITP. Şo iki sany bölümler, olar şo sungat, telewideniýe, kino hemem tehnologiýa boýunça, olar innovation Bir täze bir zatlary açmak boýunça şon ýaly bir bölümler. Aňyrda inženerler neme okaýa. Ondan men hem diýdim, "Waý, men-ä inžener-ä däl" diýdim. Ol hem diýdi, "Şonda-da seredip gör" diýdi. "Belki saňa bir golaý bir zat bardyr" diýip-de. Ondan men seretdim. Seretsem, MIT Middle Lab, ITP, edil şo meň men ýaly adamlar üçin bölüm eken. Bar eken, ýek özüň däl ekeniň diýdi. Onnoňam bara şol MIT-daky, MIT şu ýyl kyrk, MIT-daky şu bölüm, Middle Lab, kyrk ýyl, kyrk ýyl boldy şu ýyl. Middle Lab-yň şo bolanyna, açylanyna. ITP bolsa, NYU-daky ITP bolsa otuz bäş ýyl eýýäm. Bol, şolar eýýäm näçe ýyl bäri işläp ýören bölümler. Ýöne, bilemok, olaň marketingi belki kän güýçli däldir. Men-ä oňa eşidemok. Şony, şony eşiden wagtyň nähili duýduň özüňi? Meselem, şon ýaly zadyň bardygyny bilen. Men bar-a, waý, men, men, maňa-da bir öý bar eken, bir men öz adamlarymy tapdym diýip pikir etdim-dä şo wagt. Waý, bo, men bar-a, şo mekdep, çeperçilik mekdepde okap ýörkäm, şo, hä, meň suratlam, Neme, näme, tigirli şeýdip gatnap ýörse, Şonýa size seretse nähili pikir edersiňiz diýip, şo zatlary eýýäm MIT-de hemem NYU-da edip ýören adamlar şon ýaly edip, şon ýaly zatlary edip ýören adamlar bar eken-de. Onnoň men gaty şat boldum. Onnoň MIT-de Şo wagtlar onnoň men pikir etdim, Hä, onda men şo taýyk men Mästrize tabşyrjak diýip pikir etdim. Oňa çenli men Mästris. NYU-a, dogrudan?
Hawa, oňa çenli men Mästrise tabşyrjak däldim. Onnoň şo wagt men eýýäm bölümimem gowy işläp ýördi TPS-de. Çynymy aýtsam, men pikir etdim, Aý, MIT, NYU, bular gaty uly, belli uniwersitetler-dä. Birinjiden-ä girmen diýip pikir etdim. Ikinjidenem girsemem meň pulum ýok. Oň ýaly ýerlere gitmäge. Ýöne prezidentski skolarshipi garaş. Ondan prezidentski skolarshipi mümkin milýär berlermi bermezlermi dä. Ondan aý tabşyryk göreýin diýdim. Ondan tabşyrdym. MIT-ha girmedim. NYU-da maňa aprelde sen girdiň diýdiler. hemem
Scholarship berdiler. Gaty uly scholarship berdiler. NYU-da olar diýdi, biz saňa biziň taryhymyzda iň uly scholarship berýäs diýip aýtdylar maňa. Men olara aýtdym-da, meň pulum ýok. Ýöne gelip okasym-a gelýär. Ondan olaram diýdi, bolýar diýip, ondan maňa Kyrk üç müň dollar ýylyňa neme scholarship berdiler dä. Ondan şoň üçin men aý boranda gitmeli boldum diýip ondan geldim. Şo NYU-a gidýän wagtyň saňa şu taýda hem tejribe şekilli hem saňa zat eden saňa goşandy bar. Goşanşy bölümiň üçin şu diýýän seretdim. Men şu NYU-da bar eken. Soň gitdiň şo taýda masteriňi etdiň saňa goşandy boldum şoň. Soň näli bir zat boldy saňa? Nähili tejribäň boldy gideňden soňra? Men çynymy aýtsam, NYU gitmedik bolsam, men bu zatlary öwrenip bilmezdim özüm. Aňyrda olar inženeriýa öwretýärler, coding, programmirowaniýa, onnoň nädip inžener bolmaly. Ýöne şo inženerlik wagşkada şolar şony sungat bilen nädip baglanyşmalydygyny şony öwretýärler. Nädip täze zatlary öwrenmeli öwrenmegi näme diýme nädip aýtsamkam.

Gaty gowy. Yani Akmyrat bilen oturmagam maňa nemede. Dereje. Bay, yo men üçin hem dereje. Siz hem Aksaraýyň en baýysynda okadyňyzmy? Sag bol. Aha.
Men ýaňky zat mesem NYU-da okadyňyz, magistr etdiňiz, şu wagt şo taýlarda sapagam berýäňiz. NYU-da, käde meselem Kolumbiýada, onsoň MIT läbinde zat eken. Şu hakynda meselem biraz aýdyp geçseň. Indi industriýa girmek, prodýuser bolup işlemek zat başga. Biram sapak bermek ýa o bir zat öwretmek, bilýän zadyňy beýlekilere bilen paýlaşmak, o bir başga. Muňa gönükdiren zat näme boldy? Bu ugra zada gönükdiren zat. Bilýänime görä, zat Sapaklary berýän şu ýaňky aýdan Hawa. zatlara görä ýerlerde. Şolar bilen hakynda-da biraz açyk aýdyp geçseň. Men NYU-da, Kolumbiýada sapak beren diýip pikir etmek meň üçin. Şu ýaňy biraz diýibem aý geçipdi öýtýän. Şu näme diýipdi? Kolumbiýada. Sapak berýände NYU-da bereňokmy diýipdi ýaňy Ýok. Ýo ýo neme diýdi. Ders berjek boldy bir zat Rahim, boldy. Rahim diýdi, sen neme, Kolumbiýa diýip başla diýdi. Ýa ýa. Bolmasa NYU, NYU biraz pesräk diýip aýtdy öýtýän. Ýok, men şu men şeýle düşündim. Eee, Aha, näme? eee, Kal kalın bedi şu an durdu diydin mi şu an dat diydin Yo dura no prosta bir ne Ha okey ne abi bunu azap yedi göray değil lan Ha ha Yo men ne yo çin mayta mara men e, ina men NYU'da ya Kolumbiyada sapak beren diýip pikir et pikir kelläme gelen oňam şu wada men çin maytam özüme Ynanam ogam şu wagt. Şu zat şu ýerlerde men okudyp bary me maňa käwagt gelýärdi aýna dear professor. Dear dear. Men.
Maňa hatmy? Şon ýaly pikirler bolýar. Ýöne neme men NYU-dan gutaramsoň Men birinji men pikir etdim, hä, men işlejek, indi prodýuser bolup işlejek, hä. Ondan men PBS-de senior prodýuser bolup işledim. PBS diýmek, nu, diýeli BBC ýaly uly kanal bärde, PBS. Ondan şo PBS-de men dokumentalnyý kino bölümde, dokumentalnyý kino etýän bölümiň öz bir interaktiw bölümi bardy. Onnoň şo taýda interaktiwnyý dokumentalnyý kino ýasamak boýunça bölümde men uly prodýuser bolup işleýärdim. Aňyrda men üç ýyl, üç ýarym ýyl işledim. Aňyrda uly işler etdik, uly dokumentalnyý kinolar. Olaryň hemmesi interaktiwnyý dokumentalnyý kino, käbirleri wirtualnyý realnost işler etdik, başgalary bolsa ina immersive theatre, immersive theatre diýmek, içinde bir tehnologiýalar bilen edilýän teatr ýaly bir sahna. Ondan her hili innowasionny täze bir täze ugur bilen işleşýän dokumentalny kino ýasadyk. Olar baýrak aldy, zat etdi. Ondan kowid boldy. Kowid bolanda biziň bölümimizi ýapdylar. Hemme kişiň bölümleri ýapyldy. Ondan Men onnoň Snapchat-da işledim bir ýyl. Snapchat-da prodýuser bolup işledim. Aňyrda uly kompaniýalar bilen işleşdik. Coca-Cola, Disney, onnoň näme, Nike diýdi, zat diýdi. Şon ýaly kompaniýalar üçin augmented reality, ine, görýänsiňiz belki, Instagram-da ýa-da Snapchat-da ýüzüňi bir zat, neme, filtrleri, hawa, filtrleri, şon ýaly zatlary ýasamaga şo bölümde men prodýuser bolup işledim. Onnoň men şo taýda işläp ýörkäm, işim gyzyklydy. Ýöne men dokumentalny kinodan reklama geçdim-de, dokumentalny kinoda işläňde, aňyrda işler gaty möhümli olaň bir nemeleri bar impact campaign diýilýän zatlar bar impact diýmek olar ina jemgyýede nähili goşant goşmak şon ýaly zatlar strategiýalar gurýarlar onnoň şon ýaly işlerden men reklama geçdim birden. Ondan men pikir edip ýördüm, bul iş meň üçin-ä däl diýip pikir edip ýördüm-dä. Ondan. Reklama işi.
Hawa, reklama, reklama gyzykly iş, meň üçin gyzykly, ýöne birazjyk neme-dä, men jemgyýete näme goşandym bar diýip pikir edip başladym-da, dokumentalnyý kinodan geçemde. Ondan şo wagt men biri bilen, bir dostum bilen gürleşip ýördüm. Ol diýdi, Sen näme edesiň gelýär şu wagt? Şu wagt ine reklama etmeseň näme ederdiň diýip. Men hem diýdim çynymy aýtsam belki bir uniwersitetde sapak bersem, onnoň öz işlemi belki etsem, şon ýaly etsem gowy bolardy diýip aýtsam, indi kun meni snapchatdan işden boşatdylar. Indi kun, indi kun maňa ikide. Jana neme, meň başlygym diýdi, Akmyrat seň bilen bir ta neme, duşuşyk bol edäýeli, menem, aha, ondan ilkide duşduk, olam diýdi, aýala neme, ady Duýgy, türk bir aýal, ol diýdi, Akmyrat bagyşla, şu gün biz Snapchat-da on bir müň adamy işden boşatdyrýas diýdi, ol seň işiň barada däl, seň işiň gaty gowy, biz seni goýberesimizem gelenok, ýöne Lotareýa ýaly bizde on bir müň sany adam neme işden çykardylar, onnoň senem seňe adyň çykdy diýdi. Onnoň menem aý bor diýdim. Onnoň dörtde, ikide meni işden çykardylar. Onnoň dörtde maňa Nýu-Ýork uniwersitetden hat geldi. Salam Akmyrat sen sapak beresiň gelýämi biz bilen diýip. Garaşýan bir habaryňdymy bu ýa ýogsa şo gün näçe Meň bir köne molumym Nýu Ýork uniwersitetden maňa ýazdy Akmyrat meň bir sapagym bar men şo sapagy indi beresim gelenok gelip şo menden şo sapagy alaýda diýip maňa ýazdy. Garaşmaýan bir zadyňdy. Bir gün bir günüň içinde bolýan zat. Hawa bir günüň üçin üçünji gün men diýdim aý çöte reklama meň üçin däl Dördünji gün ikide meni işden boşatýarlar, dörtde-de maňa neme, NYU-da iş hödürýärler. Şoň ýaly bir. Ofisde zatlaryňy salyp otyrkaň täze mail geldimi ýa? Hawa, ine, üç ýyl, üç ýyl mundan ozal bolan zat-da. Birden şoň ýaly boldy. Ondan üç ýyl bäri eýýäm, üç ýyl, şu ýyl üç ýyl eýýäm men Nýu-Ýorkda, Nýu-Ýork uniwersitetinde, şo bölümde men indi okutýan, wirtualny realnost boýunça, onnoň. Meň meň sapaklam neme boýunça? Nädip hekaýa täze tehnologiýa ulanyp hekaýa düzmek ýa kino düzmek? Na wirtualnyý realnostda nädip kino ýasamak ýa-da näme bir täze tehnologiýa bol aýtsyn şo zatlary alyp nädip kino ýasamak boýunça şon ýaly sapaklar berýän. Ondan geçen ýylam Kolumbiyskiý uniwersitetden maňa ýazdylar. Geljekmi okutmaga diýip, menem hawa diýdim. Ondan geçen ýyl ine şu geçen näme sentýabrdan başlap men hem Kolumbiysk uniwersitetinde ikisinde de indi Nýu-Ýork uniwersitetinde hemem Kolumbiysk uniwersitetinde ikisinde de okutýan. Ikisini de. MIT-mi ba? Onam.
Hä, indi MIT-de de işleýän.
Şu hemmesine ýetişip bilýäňmi onsoň şulaň üstüne? Ýetişemok waý.
Ýaňyja-da ina gel. Görensiň-dä, entek başlamakak ýöne iş bolup dur, neme e-mail gelip dur, nä bunam bu bu näme çürmeli, bu nätmeli. Ýöne gyzykly iş, meň üçin gyzykly iş. Hawa. Ýaňy hekaýany Düşündirmek diýipdiň da şo edýän proýektleň bilen po spark diýip bir proýektiň bar öýdýän. Haýsy?
A spark po spark diýip. POV spark hä PBS daky şo bölüm. Şo bilen biraz açyk eden işiň bilen aýdyp geçseň. Şo şo eden proýekt näme etdiň aslynda meselem biz üçin. Bilemzok-da, meselem, sen diýýäň, interaktiw media diýýäň, onsoň duýgy diýýäň, şony sen özüň Buram men şuny sorasym gelýär-de, meselem, adamlaryň duýgusy diýýäň, şolaryň zatlaryny biz duýgymyzy geçirmek isleýäris diýýäňiz. Ýa, onsoň şony siz belli bir datalar bilen şony zat etýäňizmi? Şo zatlar nädip Alýaňyz ara şo datalary ýa-da nädip bilýäňiz şolary adamlaryň duýgularyny nätdirip ölçäp ölçäp bilýäňiz da şeý diýäýin. Nädip ölçeýäňiz? Adamyň duýgyny ölçäp bolýan bir zatmy? Şo nätdiribem geçirýäňiz soňra öz işiňize proýektiňize.
Bu gaty gyzykly sorag. Çynymy aýtsam biz entegem şoň üstünden işläp ýörüs. Meň pikirimçe biz entek doly zatlara düşünemzok. Entegem bu zatlaryň hemmesi täzelik. Wirtualnyý realnost diýilende-de ynha Amerikada-da bu zatlar täzelik. Köp kişi bärde-de ynha, ynha men bärde tri D wideo ýasamda ýa ýa wirtualnyý realnost üçin kino ýasamda bu zatlaryň hemmesi on ýylam däl. Bu zatlar ynha Dokuz ýylyň içinde ýasalan zatlar-da. Onnoň bu zatlary biz entegem öwrenip durarys. Çynymy aýtsam, ina, seň gözüň niräk seretýär? Şu zatlary, ina, diňe geçen ýyl Apple öz Apple Vision Pro-syny çykaranda, birinji gezek şolar öz wirtualnyý realnost äýnegini dakdylar. Ondan öň on ýaly zat ýokdy. Ina geçen ýyl bolan zat. Men bu zatlary pikir edip ýöremde, iki müň dokuzynjy ýylda men bu zatlary fantastikamyka diýip ýördüm, dä o zatlar bolýamy, bolanok, men tek men bilemokdymam. O zatlar ina diňe şu wagt indi bolup bolup başlady-da. Ýöne o zatlaram indi men pikir etýän şu wagt data, adamlaryň datasyny nädip. Ölçeýäňiz? Ölçemeli. O zatlaryňam çynymy aýtsam indi şo datalar niräk gitýä? Olar şu wagt köpüsi uly tehnologiýa kompaniýalaryň öz marketing bölümlerine girýädä. O zatlaryňam çynymy aýtsam meňä özüm halamok. Şu wagt indi biz pikir etmelidä şu zatlary biz edemizde, biz işimi edem, men iş, men öz işlemi edemde şo datany men Çöplämde men nädip şony etikli edip bilerin? Şony pikir etmelini. Ol uly sorag. Biz nädip datalary. Alamyzda, adamlardan data alamyzda, ol adamlaryň datasy, biz şony çöplämizde, kim şoň eýesi bolýar? Bizmi şoň eýesi ýa-da adamlar şo öz datasyny beren adamlar şolaň şolar özleri eýe bolmaly öz datasynyň Şu wagt ýöne ol atlar entek anyklanmadykda. Üstünde işlenýär däl häzirem täze zat bolansoň täze. Hawa. Onnoň şoň üçin indi şu wagt biz duýgulary nädip ölçemeli diýeňde Facebook ýa-da Apple olar biziň duýgularymyzy bilýär ýa-da bilýärmikä diýýän. Sebäbi biz olara öz datalarymyzy berýäs. Ina biz TikTokda neme neme wideo göremizde ýa-da Instagrama girip biz neme göremizde biziň datalarymyzy alanlarynda olar biziň duýgularymyzy ölçäp bilýärmikä diýýän. Ýöne o zatlar şu wagt bize zat satmak üçin ulanylýar. O zatlar entek kino zat üçin ulanylnok. Men şo zat men şo datany alyp sungat ýasasym gelýär. Ýöne şon ýaly işleri etmek üçin kän zat gerek. Tehnologiýa bilen işlämde men çynymy aýtsam şol sungudy ýasamda şo zatalar uly tehnologiýa kompaniýalara men beresimä gelenok. Şoň üçin şu wagt meň üçin meň gyzyklanýan zadym. Nädip şo zatlary uly tehnologiýasyndan daşda ýasap bolarka diýip pikir etýän. Entek o zatlary biz öwrenmeli, pikir etmeli, research etmeli. Ýöne men bilemok men soragyňa jogap berdimi bilemokmy ýöne şon ýaly pikirlerim bar daşy wagt. Soň şu augmented reality ýa-da virtual reality bar. Gelejekde bir ýeri barmy? Onsoň media ýa-da entertainmentda ýeri bolarmy meselem? Şu wagt meselem ýaňky diýşiň ýaly zat çykaryp başlady Apple öz zadyny çykardy. Biziň gelejekde şu sektoryň ýa-da şu ugruň biziň öz durmuşymyzda bir ýeri bolarmy? Meselem şuny diýip bilerin, käbir ýerlerde kynçylyk çekýäs dogry dälmi? Görüşjek bolýasýaň sorady, meselem, herepde üýşüp bilýäňizmi? Käte üýşüp mafiýa oýnaýas, zat edýäs, bir zatlar edýäs-hä. Onsoň diýeli, indi ilerde şon ýaly bir zat bolup, meselem, indi arwajy kofýaň ine şuda fizikly ştaýda daşy. Şoň zat görnüşinde bir ýerde. Metaverse ýaly bar. Ýerde barýaň, öýde oturýaň, dakýaň. Ştaýda indi şuny ýaly oturjak şekilde oturýar. Şoňa gidýärmi şu wagt? Ýa öz pikiriňi aýdaý şu hakynda näli? Şon ýaly. Näli ýer bol, durmuşymyzda näli ýer bolar diýjek bolýanlar. Şon ýaly zatlar eýýäm baram. Wirtualnyý realnostda indi şu wagt biz VR chat diýen programma bar. Wirtualnyý wirtualnyý äýnek geýip, VR chata girip, öz dostlaryňyz bilen şotaýyk bir bir komta ýa VR bir komtany girýäňiz, ondan şeýdip oturyp bolýar. O zatlara ýan baram. Ondan covid döwri şo zatlar ösdäm. Köp kişi ýan VR çada girip, VR çatda dost tapan adamlar bar, özüne söýgi tapan, söýgülisi tapan adamlaram bar. Şoň ýaly HBO-da şu wagt bir dokumentalny kino-da bar, näme Şu wagt meň ýadyma düşenokady, ýöne bir oglan öz aýalyny tapdy VRchat-da. Şon ýaly zatlar bar eýýäm. O zatlar ösüp gider, howwa, şu wagt entek meň pikirimçe ina Facebook bilen Meta-da olar olaň VR äýnegi bar, Quest, Quest three. Olar şo Quest three-ni Oýun üçin köplenç näme etýärler dä? Reklama etýärler. Ondan ol diýmek, şo oýuna höwes etýän adamlar şony almaga ýem alan adam kän. Ýöne men video games kän oýnamok özüm. Şoň üçin şol işde işlemedik bolsam, Quest Three-ni men almazdym. Ynha diýeli Apple-yň indi VR äýnegi-dä. Olar iş üçin çykardy. Olaryň pikrinçe, adamlar şon ýaly wirtualnyý äýnekleri işlemek üçin alarlar diýip pikir etýärler. VR äýnegi geýersiň, onnoň seň kompýuteriňe girmän, öýem şo öňüňde uly ekran çykýar, onnoň işiňi etýäň. Şoň içinde jaň bolsa, şoň üçin, şoň içinde jaň etýäň. Çynymy aýtsam, şu wagt Şoň ýaly işläsi gelýän adam kän däl. Şoň üçin edil häzir bu uly tehnologiýa kompaniýalar entek wirtualnyý äýnegiň gerekli ýerini entek tapanoklar. Adamlaram kän düşünenok, näme bu zat, näme üçin men almaly bu zany, buny, maňa nämä gerek, bahasy uly, diýjek bolýanym, Bu zatlar entek öz ýerini tapanok. Ýöne bu äýnekler ýuwaşjadan kiçiräk-kiçiräk bolup barýarlar. Diýeli bäş ýyldan, on ýyldan wirtualnyý äýnekler Rahymyň äýnegi ýaly bolup çykar, görersiňiz. Bäş-on ýyldan eýýäm adamlarda şon ýaly äýnekler bolar. Şu äýnekde eýýäm adamlar görüp biler. Ýanyňyzda biri oturan ýaly biri belki çykar, içinde reklama kän bolar. Sebäbi bu zatlaryň hemmesi reklama boýunça-da. Onnoň şon ýaly çykanda, belki eýýäm meň işim onnoň başlar. Indi hä, şuň ýaly äýnek üçin men nädip kino ýasap bilýän? Ýa-da şo şoň üçin men nähili dokumentalny kino ýasap bilen? Eýýäm şon ýaly zatlar eýýäm bäş-on ýyldan belki çykyp başlar. Dogry.
Soraglaryňyz barmy? Ýok men diňlemegini halaýan. Soraglaryňyzy sorap bilersiňiz ýogsa dowam hem edip bilýän.
Neme sen şo PUV Sparkdaky işler barada sorapdyň. Hawa. Men şu wagt pikir etýän aňyrda birnäçe sany iş etdikdä birisi ina Sundance diýen kinofestiwala gitdi. Sundance diýen kinofestiwal ol Kanski festiwal ýaly uly Belli festiwal. Skaptalarynda bir hili bugdaýjykly ýalyjak zatlar barmy şomy? Hawa hawa Sundance.
Ondan şo taýda biz dokumentalny kino çykardyk oň ady Atomu. Afrikan bir erteki barada. Ertekäm däl neme rowaýat. Şo afrikan rowaýatda olar ýedi gezek bir mukaddes agajyň daşynda ritual etseň ýedi gezek bir tans etmelimi näme Sen kim bolmaly bolsaň, sen şo çyn özüňi taparsyň diýip, şon ýaly bir rowaýat bar. Şol barada biz Wirtualnyý realnost dokumentalnyý kino ýasadyk. Oň içinde senem şol mukaddes agajyň daşynda ritualy geçirmeli. Onnoň şony geçireňsoň, eýýäm sen özüň kim bolmaly bolsaň, sen şoňa öwrülýäň diýip, şon ýaly bir wirtualnyý bir kino ýasadyk. Oň içinde-de Birnäçe adam edip bilýär bir gezekde. Ondan birnäçe adam aýnak geýýär, ondan bir-birini görýäň. I şeýdip on ýaly, şon ýaly bir wirtualnyý kino ýaly edip etdik. Ýaňy aýdyp geçdiň, metem PBS-de işledim diýdiň, zatda Disney-de işledim, Coca-Cola, Snapchat-da işledim. Şo Snapchat-da hawa.
Soň şu kompaniýalaryň saňa goşan bir zady boldumy? Metem ine şu zatlary öwrendim ýa şuny ýaly tejribelerim boldy. Bilinýän kompaniýalar-da, ýaňky aýdan kompaniýalaň, onsoň nähili tejribe edindiň şo kompaniýalarda işlän wagt? Hem öz ugruňda, hem wobşe uly kompaniýalardaky zadyň, tejribäň nähili boldy? Buram haýsy zatlarda işlediň şu ugurlarda? Snapchat-da ýaňy diýdiň, aýtdyň, şo zatlarda, augmented reality zatlarda işlediň. Meselem, Coca-Cola bar, Disney bar, olarda näme zatlarda işlediň däl? Şu snapchatda men işlämde men iki ýüz den gowrak filtr ýasadymda. Şu iki ýüz sany filtrleri ýasap görkäň içinde uly kompaniýa kän. Olaň köpüsi reklama disney diýdi ýada coca cola diýdi. Men näme öwrendim olar branding gaty gowy düşünýä. Olar özi barada öz adyny öz kewşini Gaty gowy bilýäler-dä. Onnoň bize gelenlerinde eýýäm olar näme isleýänini gaty gowy bilýä. Onnoň olar bilen işleşeňde has ýeňil bolýa. Olar eýýäm bilýä, ine, biz şunýaly görünesimiz gelýä, şunýaly işleri etýäs, biz şunýaly edesimiz gelýä filtrimizi. Onnoň men eýýäm olara, ine, şunýaly filtr edip bilýäs diýemde eýýäm olar bilen işleşmek gaty ýeňil bolýa. Ondan başga kiçiräk kompaniýalar bilen men işlände olar brendiňi kän entek düşünenok. Şoň üçin olar üçin aý seň özüň bir zat tapyşdyraý diýip soraýan adam kände. Ondan men işlemeli, ondan men pikir etmeli, hä bu kompaniýalar üçin men ýasamda şonuň brendiňi nämekä, olaň ady, kewşi nähili bolmaly, şu zatlar eýýäm men pikir etmelidä. Oňam öz bir gyzykly taraby bar, sebäbi eýýäm kynrak bolsada eýýäm Käwagt iş gyzyklandyrýar. Ýöne uly kompaniýalar bilen işläňde eýýäm işiň birazjyk ýeňleşýär. Ýöne başga zady bar, aňyrda ýaman kän adam okeý bermeli, bolýasyny bermeli-de. Coca-Cola diýeli ýa kim bilen işläňde aňyrda kän wagt alýar. Ine, nämäni ýasat, bir filtr ýasadyňmy, onnoň ibereňde ol Aý on-on bäş sany adamyň gözünden çykmaly-da, neme geçmeli. Kiçiräk kompaniýa bilen işläňde ýa maňyrda bir-iki sany adama aýtýa, hä, gowyken bolýa diýip. Hersiniň, her ikisiniň hem öz bir zady bar-da, gowy, erbet zat taraplary, Hawa, kynçylyk taraplary. Hawa. Dogry. Dünýä derejesinde işler etdim diýdiň, onsoň dünýä derejesinde derejeleň, baýraklaň bar diýdiň. Meselem, şolardan bir ara aýdyp geçseň, Biram ýalňyşmaýan bolsam belli bir zatda žuri bolduň diýip. Hawa. Bile şu hakyndada biraz açyk aýdyp geçseň däli.
Men PBS-de işlämde bizde bir näçe işler uly baýraga iberildi. Ondan biz Webby diýen uly bir baýrak bar. Webby diýmek, belki eşdensiňiz, belki eşden eşdenersiňiz. Ol Google-da seredip görseňiz näme diýilýär. Webby is a. Biz Internet's Oscars, Internediň Oskary, şon ýaly bir baýrak, uly, uly baýrak. Meň bir işim nominasiýa boldy WEB-e. Biz ony utmadyk. Ýöne nominasiýa bolmagam, şol aňyrda dört sany iş saýlanýar. Şo dört sany işiň içinde bolmak, ol uly tejribe, uly dereje-dä. Men şo nominasiýany eşdemsoň, men öýe jaň etdim. Ejeme, kakama. Onsoň men diýýän, Eje, kaka maňa Ina, Webi, baýraga nominasiýa boldum men. Meň adymam şo taýda ba. Ha, ejeňem diýdi. Hä, ol näme, Webi näme diýmek? Menem diýdim, Hä, ol, ina, internet Oskary. Olam, Hä. Aý, bir gün çyn Oskara-da bir neme, nominasiýa bolmagyňy arzuw etýän. Menem diýen. Aýny baňada bir nime däň. Ýa, indi olary nime etdik? Bu ýeten ýalar da etýärler. Ondan şowur iş, ondan Emmy, Emmy diýmek ol olam telewiziniýanyň Oskary. Şol Emmy baýraga da shortlist boldy. Shortlist diýmek, ol nominasiýadan öň, birinji shortliste girýär, onnoň shortlistden soň nominasiýa bolýaň, onnoň shortlist, onnoň nominasiýadan bir bir proýekt utýa-da. Shortliste girmegem uly tejribe-dä, dereje. Onnoň biz şo Emmy nominasi, shortlist bolamyzda, men çynymy aýtsam, I got emotional. Näme?
Duýgyň näldi şo wagt, meselem, şony eşiden wagtyň ýa-da gören wagtyň?
Men.
Ina seretýäňda ina aňyrda diýilýär Emmy Emmy shortlist. Onnoň proýektler i prodýuserleriňem atlary durýar. Onnoň meň adym şo taýda dur. Proýekt näme proýektdi?
Otherly diýen proýekt. I men pikir etdim beh meňem adym Emmy baýraga mynasyp eken. Ondanam meň üçin çynymy aýtsam şo şo taýda türkmen at görmek meň üçin bir hili neme. Men
bolmajak ýaly zat aslynda. Hawa. Hawa men men çynymy aýtsam meň üçin men şu şu adam men neme bir diýjek sözüm çykanok menden diýene men men üçin uly zatdy da. Onnoň nesip bolsa, belki, ýöne nesip etse, emmi baýragam alaýdyrys. Onnoň ýöne şu wagta çenli ýöne şortlistda bolup gördük. Onnoň, ýöne men eýýäm alty alty ýyl bäri men emmi žýurisi bolup işleýän. Emmy baýraga men žüri, men žüri alty ýyl bäri. Ondan Telly baýrak diýen bir baýrak bar, olam uly baýrak. Aňyrda-da men žüri. Ondan birnäçe başga bir uly neme festiwallarda hemem ina Games for Change diýen bir uly festiwal bar, şo taýda men eýýäm iki ýyl bäri žüri. Ol işem etmek gyzykly. Aňyrda eýýäm industriýanyň standardyny görýäň. Meň ugrumda işleýän adamlaryň Işleri nähili derejede, şolar nähili işler etýär, nähili gyzykly bir bir täzelikler, tapyşlyklar, zatlar bar. Şo zatlary görmek gyzykly. Onnoň seredeňde eýýäm men seretýän, hä, gyzyklymy, gyzykly dälmi, men özüm žuri bolamda eýýäm ol iş meň üçin çynlakaý görýän, ol işler, ol iş kyn iş. Onnoň men seredemde, men Ene pikir etýän, innowasiýa boýunça nähili men baha berýän, çyndan hem innowasionnymy, ýa başgalaram etýärmi şun ýaly iş, öňem edilenmi, onnoň men innowasiýa boýunça eneme jüride, EMI-de. Hersiniň aýry bir-de ugry bar dagyny berýänleň dogrymy? EMI-de-de, TELI-de-de meň kategoriýam innowasiýa. Şol innowasiýa boýunça men jüri. Onnoň men seredemde men pikir etýän, şol innowasionnymy ýa innowasion täzelikler barmy, onnoň men seretýän, Hekaýany nädip aýtdylar? Şol hekaýa gyzyklymy, aýdylyşy düşüniklimi? Ol ikinji nä, şoňa baha berýän. Onnoň üçünjisäm nähili keşbi, owadanmy, owadan dälmi, sungat boýunça nähili edildi? Şony pikir etýän. Onnoň şol üç sany baha goýamsoň, onnoň şu üçüsini goşduryp, onnoň şeýdip baha berýän. Şon ýaly baha, no başgalaram şeýdip baha berýärda, žuri bolanda. Dogry, dogry.
Alty ýyl bäri köp zat. Biz indi diýerdim, meselem käde diýer, meselem şu diýer, aldy diýerda, utdy diýer şu kino diýer meselem. Seretýän na diýen, näme göra berýärler karaý diýen. Men özüm şo. Kimkä şo žuri ha?
Neşe siz ol soraýaly bolýarda. Ol soraýanda şonda sorasyn näme göra. Näme bam biram.
Mysal üçin, şu žýurilik edeňde, Eý, şuňa wara azrak berdim zat diýip, içiňde bir neme galýarmy? Nähili diýenä, žuri bolmak kyn. Men, maňa, men žuri bolamda, maňa on alty sany iş hödürlenýär. Şo shortlist edilende, on altysy iş, ýa-da käwagt dokuz, alt, dokuzdan on alta çenli şon ýaly shortlist berilýär-de. Ondan men şoň hemmesini görmeli. Ondan käwagt men görýän bir işi, Ondan baha goýup geçýän. Ondan ikinjisine geçýän. Ondan ikinjisine baha berýän. Ondan käwagt on altysynyň hemmesini göremsoň, ondan yzyma gaýdyp käwagt käbir bahalaryny çalyşdyrýan, üýtgetýän oba. Sebäbi başynda eýýäm kim bilen deňeşdirýäň? Eýýäm geçenki ýylyň işleri bilen deňeşdirýäň birazjyk-a. Eýýäm on altysyny seredeňsoň, eýýäm, hä, indi bilýäň. Ynha bul iş çyndanam iň güýçlüsiken. Ýa-da şul iş, Aý, bul işe men dörtlük goýdum, ýöne üçlük goýsaňam bolýan eken diýip ondan gidip üçlük goýýan käwagt. Soň kararyňam berýäň.
Ýöne käwagt seretýäň, ynha, ynha iki ýyl mundan ozal men edemde, aňyrda men bir işe dört plýusym goýdum-da. Onnoň başgalaryna seredemsoň men pikir Be, şol iş-ä şuleň içinde iň gowusy eken diýip, ondan yzymy aýdyp, şoňa bäşlik goýdum. Şon ýaly, şon ýalam bolýa. Hawa. Ha.
Soňky iki soragymy soraýyn onda. Türkmenistanda TPS kompaniýasy bilen şu taýda media bölümini açdym diýipdiň, meselem. Hawa. Şo taýda näme iş etdiňiz? Birem aňyrdaky tejribeňizem bir aýdyp geçseňiz. TPS-de men şu bada çenli iň gowy edýän işimdi. Sebäbi men türkmenler bilen işleşdim. Türkmenistanda işlemek meň üçin ruhumy galdyrtdy. Türkmenistanda işlemek gaty meň meň üçin ol meň arzuwym Türkmenistanda kino ýa we mediany galdyrmak hemem şol işleri galdyrmakda Türkmenistanda. Men kinony öwrenip başlamda men pikir etdim Aý, Türkmenistanda, ho, elli ýaşymda belki işlän, oňa çenli bilmedim, paka men Amerikada işlän diýip pikir edip gördüm-dä. Onnoň men ýigrimi dört ýaşymda şo bölümi açdym. Çynymy aýtsam, men şo bölümi açmaka men dostlarym bilen gürleşip gördüm-dä, men şoň ýaly bölüm açjak bolýan, pikir etýän. Dostlarym diýdi, sen näme dälimi diýdi. Şo sorag, sorag, sorag hökmän yzyndan bir zat gelýär-de. Her, her gezek men bir zat pikir edemde, maňa adamlar diýýär, sen dälimi? Ondan täze bir zat etmek dälimikä? Däli, däli bolaýmasaň, bolmasa iş bolanok etýän. Ýöne, ýöne şon ýaly höwesim bardy. Ondan men TPS bilen Şu bölümi açdym. Batyr Durdyýew şoň TPS Reklamny Agenstwanyň başlygy. Men şoň bilen gürleşdim. Olar diňe uly şo bannerler zatlar etýärdiler. Onnoň men diýdim, Dawaý men wideo wideo bölümi açaýyn diýdim. Onnoň açdym we men işe on ýo ondan kän ýigrimä golaý adam iş aldym. dürli proýektleri da her hersini polny stawka däl ýöne proýekt boýunça men ýigrimi sany adamlyk komanda gurdum onnoň men köpüsi bilen bile oturyp şolara işlerini öwretdim näseret nädip şat list etmeli nädip şat dizaýn etmeli nädip kamerany ediňde nädip kompozisiýasyny nädip etmeli ýa-da Nädip näme swet gurmaly, şo zatlary öwretdim. Onnoň ssenari nädip ýazmaly, animasiýa nädip ýasamaly. Indi şon ýaly zatlary men öwretdim-dä bir-birden. Ina köp kişi diýýär-dä, ina biziň indi telefonlarymyz şeýle bir gowy, her kimem kino ýasap bilýär. Bu zat nädogry, çynymy aýtsam. Kino göreňizde soňunda näçe sany adamyň atlaryny görýänsiňizä? Şonça adamyň işi gerek. Şol adamlar bolmasa şo kino bolup boljakkä. Men ina işläp başlamda köpküsi diýýärdi-dä, ina aý seň özüň hemme sazyny edersiňä, swedaam, kamerasynam, režissýorynam, prodýuserligam, ine sound. Näme? Kakajan ýaly. Na kakajan ýaly. Şu gün hem zat guran kakajan o. Andan gurýar biz arkada. Biz nahary otyr kakajan hemmesin etdi o. Andan ýöne çyndan bir komanda gerek o zatlar ýasamak üçin doly komanda gerek. Ondan men şu bölümi açamda men diýdim. Men ýok özüm işlejekkä. Men surat çekmegi, çeperçiligi näme üçin men yzda goýdum, kino girdim. Sebäbi men adamlar bilen işleşenmeliyim. Men maňa komanda gerek. Şoň üçin men adam gözledim. Gaty zehinli adam kän eken. Soňky biziň soragymyz, soň men öz soragymy soraýyn onda. Aha. Täze ýaşlar şu ugurda okajaklar, şu ugurda meselem gitjekler, prodýuser boljaklara berjek maslahatyň näme bolardy?
Okaman diýýär diýýär soňky. Hä? Söh söh ony söhbet sorapdy. Aneme söhbet diýip Akmyrat bilen oturyp gürleşdik bilen. Neme diýýärdi? Şular ýaly haçan gazanyp bolýar diýýärdi. Neme edip? Höwes edip. Akmyrat hem durup durupdy. Biziň sektorymyzda pul ýok diýdi. Ne? Ne etdiň? Biziň sektorymyzda pul ýok diýdi. Olaçy nawa.
Kinoda şu wagt işlemek gaty kyn zat. Bizde çyndanam şu wagt men ina bir proýektim işläp ýörün. Kakam barada dokumentalny kino edip ýörün. Onnoň şo kinony men eýýäm ýedi ýyl bäri men pul gözleýän. Dürli ýerlerde soraýan, Ýewropada ýa-da neme peçetik gördüm, uly kinofestiwallara gatnaşdym-da. Pul tapmak gaty kyn. Bul ugra girmek, çyndanam şol işi edesiň gelip girmeseň bul iş etmek gaty kyn. Kinoda pul gazanyp bolar ýa on ýaly pikir bilen girseň çynymy aýtsam men eýýäm başga bir iş edäýmesem men meň maslahatym pul etjek bolsaň başga bir işe giriň kino ugry ol pul gazanmak boýunça kän hawa pula kän ýok. Mende-de kän pul ýok şu wagt. Üç, üç sany uly uniwersitetde işläp. Entek pul gürläp ben. Ýöne, ýöne men diýeýin, eee, bul işler gyzykly iş. Onnoňam meniň höwesim kino ýa ina sungaty ulanyp biz köp zat edip bilýäs. Bu zatlar wajyp zat. Sungat diýmek, sungatsy jemgyýet ýok. Bul iş etmek gaty gyzykly iş, wajyp iş. Men etmesem kim etsin? Ondan şon ýaly pikirli girseň eýýäm bu işi halarsyňyz. Şon ýaly. Gysgaça halaman, söýmän girmek. Hawa, söýmän girmeseň bul iş kyn bolýar. Ýöne söýüp girseň nothing is impossible. Hemme zadam edip bolýar. Ina maňa näçe gezek diýdiler, Sen dälimi? Hawa, sen maňa diýipdiler, sen iňlisçäni öwrenmersiň, sen nädip iňlisçäni öwrejek? Öwrendik. Öwrendik. Kino nädip sen girjek? Kino näme? Maňa diýdiler, kino görme, kino girmek üçin tanş gerek diýip aýtdylar da. Men hem ondan, aý bor, tapylar ýa tanş soň. Tanşa maýny işläp tejribäni alyň soň, indi adamlaram tanaýas, işläp börs. Ondan täze tehnologiýanam indi işläp ýörüs. Bu zatlaryň hemmesi eýýäm söýüp etmeseň, hawa.
Dogry. Soňky öz soragymy sorap, soň zat edäýinmi onda? Okey. Işleşen bir selebriti biri barmy? Soragym şol. Birem telefonyň bar bolsa, telefonyňdaky iň meşhur Kim? Kakajanam bolup biler. Kakajanam diýip biler. Ýok. Şu sektorda.
Ýok la. Ýok şäherde on dollar ötüne Kakajanyň nomeryny berýänok indi boýukça. Kakajan bar.
Ýöne Kakajan bilen entek işleşik göremedik. Şonuň üçin Kakajan entek diýip bilemok. Ýöne nesip bolsa işleşeris hem. Hawa. Men-ä işleşesim gelýär. Onnoň Hani biri biri jaň etýär, belki meşhur biri. Meň jigim Alamrat. um, kimkä iň meşhur adam? Meşhur adamlar e, olaram bir adam. Men şu wagt pikir etýän, ine wirtualne, wirtualnyý realnost diýen şo taýda işleýän adamlaň hemmesini men tanaýan. Indi ine virtual reality diýen nemede, field, şol industriýada, ol industriýa kiçiräk şu wagtda. Şoň üçin, şoň üçin-de Spilberg ýaly bir režissýor bar bolsa, men şolaň hemmesini gowy tanaýan, olaram meni gowy tanaýar. Biz hemmämiz bir-birimizi dost edip, eýýäm dost ýaly-la, eýýäm hep hemmesi bilen. Ýöne siz ol adamlaryň atlaryny bilmersiňiz. Şoň üçin olaň atlaryny aýtmak Menä bilmedim. Aýtsamam tanamarsyňyz. Ýöne Biziň bilýänimiz babasy. Hawa. Ýöne, ýöne kino festiwallerde men kän tanyş ineme görýän. Ina Ian McKellen näme Gandalf oýnan aktýor. Men görüpdim, tanşypdym nämede Savanada eýýäm O iki müň näçinji onunjy ýylda näme? Ondan başga uly aktýorlar kinofestiwallara gelýär, kän. Ondan tanşýaň, käwagt çaş näme, karaoke aýdym aýtmaga gitýäň, çaý içmäge gitýäň. Dogry.
Näme soragdy?
Sorag şudy. Hä, kimiň nomeri bar mende? Hany?
Iň belli.
Mende bir neme Oskar utan bir ýazyjy bar. Oň ady, ady ýadyma düşenok, ýöne mende şoň telefony bar. Şu taýda ýazyp geçäýersiň.
Adyny ýazyp geçersiň Akmyratdan alyp.
Dogry, dogry. Akmyrat, köp sag bolsun aýdýas. Gowy boldy. Hoşal bolduk geleniňe.